Devam etemiz. Köyde er kün ruslar körüneler. Üçer-beşer adam olıp, bağçalarğa taraf keteler, evlerniñ bostanları, azbarlarını sarğan isarlar yanında turıp, qapılarğa, ahırlarğa, sofalarğa epey baqıp turalar. Bir aqşamüstü Bekirniñ kestirmesi yanında beş rus peyda oldı. Beşi de uzun boylu, qalın kemikli, mazallı ve saqallı edi. Olar indemeyip turalar. Ruslar yıllar devamında qullanılğan, yıpranğan, artıq çöplikke atılmaqtan ğayrı iç bir şeyge keçmegen yırtıq-pırtıq şeylerge beñzey ediler. Bekir olarnı körer-körmez qaltıramağa başladı, amma özüni çarçabek elge aldı. Açuvlanmağa başladı. Vay, anasını, kene keldiler Ayşeni telâşlandırmağa, dep tüşündi. Bağır-çağır etip, Bekir beşini de ayvan quvğan kibi quvacaq oldı, amma odadan Ayşe çıqtı. Bekir bir daa açuvlanmağa başladı. Ya Alla, bizim köy kamalizma şeytanlarına arman yeri oldımı? Sen evge kir, qızım, men olarnı quvayım. Ayşe külümsiredi. Ne içün, baba? Şay, olar, olar bir de bir qabaat işlemediler de. Doğru, qabaat işlemediler, amma. Vazgeç, baba, olar da Allanıñ qulı, işte, anavı yerçikte turalar, kimsege zararları tiymey. Doğru. Kenarodada bir sepet kiraz bar, ketir, olarğa biraz kiraz bereyim. Ayşe sepetni ketirdi, babasına uzattı. Bekir söylene-söylene barıp, ruslarnıñ şapkelerine kiraz toldurdı. Bundan eki kün keçken soñ, öğlege yaqın maalde mezarlıq meşelerniñ artında maşinalar, çeşit tehnika gürültüleri eşitildi. Yaltadan ajderha kibi çıqqan, aylana-aylana Qızıltaşqa yaqınlaşqan asfalt şossenıñ ateşli, dumanlı ağızı aqşam üstü meşeler artından çıqtı, Bekirniñ evine yaqınlaştı. Ertesi künü Bekir evinden iç bir yaqqa ketmedi, ahır ögündeki eski kütükni alıp, incir telikleri yanına ketirdi. Bütün kün kütük üstünde oturıp, yolğa asfalt töşegen ruslarnı seyir etti. Başqa köylülerniñ de ekseriyeti qarşı maalleniñ topraq damları üstünde bağçalarda, sofalarda turıp, ruslar mezarlıqqa topraq devirecek ekenlermi dep, qorqa-qorqa baqa ediler. Faqat olarnıñ qorqusı nafile edi. Sabaleyin qocaman maşinalar keldi. Mezarlıqnıñ isarı yanında üç dane balaban qazan yerleştirildi. Qazanlar öylege-ce cehennem ocaqları kibi tütediler, mezarlıq beyaz, qara tütünlerge kömüldi. Yüzlerden yıldan berli qızıltaşlılardan, olarnıñ atlarından, arabalarından başqa kimseni körmegen yol, şimdi kim bilsin dünyanıñ angi köşesinden kelgen qılıqsız, suratsız yüzlernen adamlarnıñ elleri, ayaqları, toqmaqları, demirleri, Ateşleri ziftleri altında iñledi, gürledi, ağladı, hırpalandı, yaralandı. Bekir de yolğa, de adamlarğa baqa, faqat asfaltnı körip olamay edi. Bekir sıqılmağa, raatsızlanmağa başladı, çünki yolnıñ ortasında eki rus yolnı qazmaqta, başqa ruslar el arabalarınen ufatılğan taşlarnı taşımaqta ediler. Yavaş-yavaş yolnıñ ortasında bir taş obası peyda olmaqta edi. Közleri taş obasında olğan Bekirniñ içinden hafif bir qaltırama keçe. O ensesini qaşıy, asabiylene, tüşüncelerge dala, Hay, anasını! Bizim yolnı bozacaqlar. Rum köyüniñ yanına asfaltnı yahşı etip töşediler, amma bizge kelgence bozacaqlar, ğaliba. Yavur, ne desen de yavur. Rum da yavur, rus da yavur, biri-birine çeker. Amma Bekirniñ bu qorqusı da yersiz edi, ruslar yolnı bozmay ediler. Ülege yaqın yük maşinaları bir daa qaytıp keldiler, ğırıldadılar, qocaman qazanlarğa yanaştılar, ceennem ocaqlarını süyrep, Bekirniñ Bostanıysarı yanına ketirip bıraqtılar. Bekirniñ merağı ketken sayın arttı. Yerinden qalqıp yol betke ketecek işni yaqından seyir etecek oldı. Amma yolda ruslardan ğayrı kimseni körmegeninden soñ bu fikirinden tez vazgeçti. Oturğan yerinde oturğanıñ yeter, işiñ yoq anda. Meraq adamnı mezarğa soqar. Şay derken sofağa Esma çıqtı. Bekir, sofra azır. Acelemi şu? Canım, bıraq şu asfaltnı, kütük mantarı kibi oturdıñ qaldıñ şu kütükte. Aş azır, dedim, Ayşe seni bekley. Bekir yerinden turdı, sofa basamaqlarından köterilirken tekrar yolğa çevirilip baqtı, yolnı bozmasaydılar barem dep tüşünip, evine kirdi. Eki saatten soñ kene sofağa çıqtı, amma közlerine inanıp olamadı, birden çapıp evine kirdi. Esma, Ayşe, keliñiz, keliñiz! Üçü de sofağa çıqtılar. Zavallınıñ eyecandan nefesi nefesine kelmey edi. Baqıñız, asfalt! Sim-siya! İvannıñ meşin bıcağı kibi! Men bozacaqlar dep beledim, amma bozmadılar. Yahşı degilmi, baba? Yahşı, yahşı, Men Rum köyünde yahşı yaptılar da bizge kelgence bozacaqlar dep belledim. Amma yañlışqan ekenim. Ha-ha, ho-ho derler amma, asfalt meselesine kelgende er biri doktor kibi hınzırlar. Kördiñmi, demin yolnıñ arqasını hırpalay ediler, amma şimdi. Ruslar aqşamğace Bekirniñ bostanı yanında çalıştılar. Qaranlıq basmadan, Maşinalar, işçiler kettiler. Qap-qara yol aqşam qarınlığınen quçaqlaşıp yuqladı. Sabaleyin tañda Bekir sofağa çıqqan vaqıt yol alâ daa doğğan küneşniñ ışıqları astında sessiz bir dere kibi uzanmaqta edi. Şu künü yol biraz daa uzandı, üçünci künü ruslar Bekirniñ sofasından artıq körünmediler. Beşinci künniñ sabası maşinalar ve cehennem ocaqları Bekirniñ tarlası yanında ediler. Bekir ep sevine. Sevinmesine sebep de yoq degil. Ruslar Memişniñ deresinden Quşqayağa barğance kimseniñ tarlasına, bağına, bağçasına taş, topraq devirmediler. Bekir qarısınıñ yanına kelip, Men saña aytmadımmı? Bıltır saña aytqan şeylerimni hatırlaysıñmı? Doğru sözden aqqan suvlar toqtar. Qanaa, Enverni köreyim bir. Baqayım, o balaban ağızını aça bilirmi eken bir daa? İçini yahşı etip oyarlar da bir çapçaq barut toldırsalar emiş. Hay seni, lafqa baq, lafqa! Rusça bir qaç söz bilem dep qalqtı, elli yaşına bir adamğa ocalıq yapıp başladı, dedi. Bekir şu künü aqşamğace Enverni bekledi. Çilengir atınıñ satlıq olğanı aqqında haber Bekirniñ qulağına barıp yetkenini Enverden añlağan soñ, nasıldır bir sıqıntı içinde qaldı. Çilingir atını satmaq istey, amma nasıl etip de Bekirge satacağını, Bekir kibi esli-başlı adamnen nasıl etip bazarlıq yapacağını bilmey. Bilgen taqdirde bile utana edi. Bir künü, ey, canım, sadaqa soramağa barayım da, o maña para berecek, men oña at, at desen de yeri bar, dep evinden çıqtı. Faqat Bekirniñ evine yaqınlaşır eken, tizleri qaltıramağa başladılar, dersiñ kimdir onıñ ayaqlarını kösmeklegen de, Çilingir adım atıp olamay. Çilingir toqtap, ensesini qaşıdı. Başta envernen aqıl tanışsam, nasıl olur eken aceba, dep tüşündi de, şu añ qarar berdi, Enverge bir baş urayım dep, doğru Enverlerge ketti. Meraba, Enver! Aa, meraba, Çilingir ağa! Seni körgen bey olsun! Sağ ol! Beylik satacaq alımız da yoqtır, ya! Enver bostandan çıqtı, terli kölmegini çıqardı, başını kiraz terigi yanındaki çeşmeniñ suvuq suvu astına soqtı, keñ omuzlarını, qalın ensesini yuvdı, betine bir-eki avuç suv septi, kölmeginiñ quru eteklerinen Betini, bileklerini sile-sile Çilingirniñ yanına kelip oturdı. Atnı kerçekten de satmaq isteysiñmi, Çilingir ağa? Ya ne? Satmasam, malımız harap. Bala-çağamnı alacam, er birimiz boynuna birer torba asacam, Ukraina rusları kibi köy-köyden yürip ötmek tilenecekmiz. Aytmasa, canım, aytmasa, dünyada er şeyniñ çaresi tapıla, men de bir çare peşinden çapqalayım. Envernen Çilenger birer tütün sardılar. Bekir dayımnen körüşmedinmi? Yoq. Ne içün? Bilmeyim ne içün, bu bazirgânlıq işi, yavrularnıñ arcı, men esap-hasaptan añlamayım. Alış-veriş desen de alış-veriş, at satmaq. Ee, sen satmasan barıp Rumdan alır ya da başqa bir yavurdan. Öyledir, alış-veriş yapqan adamda yavur merafeti olmalı. Biz atnı beslermiz, büyütirmiz, at at olğanına qadar biz de mat olurmız. Sözüniñ bu yerinde çilingir içini çekti, tütüniniñ ateşini yanında turğan kürekniñ demirine bastı, söndürip cebine qoydı. Ay, polân, bar da sen atını öz köydeşiñe sat. Ayıpı, mayıpı yoq, para köyden çıqmaq yerine köyde qalır. Bekir at saibi olur, sende para. Pek doğru. Abılqat kibi aytasın, aqay, amma nasıl olur eken, iş bazarlıqqa keçse, Bekir meni yener, vallayi, billâyi yener. O yerini bilmeyim. Rum Georgiy atına qaç para sorağan? Yigirmi beş biñ kümüş, peşin ğaliba. Vay-vay-vay! Menimki Rumnıñkinden yahşı. Yigirmi sekiz sorayımmı? Yoqsa otuz üçten başlap yigirmi yedige, yigirmi yedi buçuqqa qadar tüşeyimmi? Ne deysiñ, Enver? Angisini satmaq isteysiñ? Selim minip yürgen aq tabannı. Enver Çilengerniñ betine baqtı, külip omuzlarını sıqtı. Vallayı bilmem. Sen de menim adamımsıñ be kirde. Ne aytayım? Bazarlıqqa başlañız, añlaşırsıñız. Aytam da, bazarlıq yapmaq içün yavur merafeti kerek, o da mende yoq. Enver külümsiredi. Biraz şarap iç, Çilengir ağa, tilinç ezilir, ermeni kibi sayrarsıñ. Çilengir yerinden fırlanıp turdı. Pek doğru aytasıñ, eki şişe şarap alıp, Bekirge barayıq. Enver yavaştan yerinden turdı. Bekir dayım bizni şarapnen körse, içerige qoymaz. Alır! Ayşe evine qaytıp keldi, quvançından qalıbına sığmay otura. Öylemi? Öyle. Cilengir egilip, Enverniñ qulağına bir şeyler fısıldadı, Enver şaşıp artqa çekildi, Ayşemi? Ayşe. Arada bir yañlışlıq olmasın, canım, maçık buzavlaycaq amma Ayşe. Ayşe de ağır ayaqlı, apayım tünyon Esmanı rastketirgen, Esmanıñ özü aytqan. Vay, vay, öyle olsa barayıq, men Zeminini de alayım, Ayşeni körsin. Ekisi de evge kirdiler. Şu künü Çilingir Bekirnen rastkelişmege nasıl can atqan olsa, Bekir de Çilingirni körmek içün şu qadar sabırsızlana edi. Bekir atqa bir fiyat kesip olamay edi. Başta bir Çilingir üç atından angi birini satacağını bilmey. Sağdan-soldan ise qulağına Çilingirniñ atı berbat, Selimni Yalta balaçıqlarına qoşıp çalıştıracaq eken degen haberler çalınmaqta edi. Bekir şu sebepten bazarlıqqa atılmaycaq oldı, evinde yeterlik para tapıp olmasa, borçqa batacaq ya da kirazlarnıñ satılmasını bekleycek edi. Amma evdeki bazar çarşığa uymağanı kibi, bu iş de Çilingir ve Bekirniñ tahminlerinden başqa türlü olıp çıqtı. Şu künü Bekirniñ keyfi yerinde edi. Sabaleyin tarlasına barıp keldi, yorğun degil edi. Bekir bostanda çalışqan Esmanen Ayşeniñ yanına barıp maçıknıñ alını soradı. Esma elindeki çapasını taşlamayıp, Yanaştı ğaliba, dedi, sen bar, sığırnıñ tübüni temizle, quru ot töşe, suv ketir, er şey azır olsun. Er ihtimalğa qarşı er şey yerli-yerinde olsun, içimden duyam, vaqtı-saatı keldi ğaliba, belki bu gece. Bu gece olmasa, yarın mıtlaqa, amma bu gece Közaydın gecesi olur dep belleyim. Bekir köksüni iftiharnen qabarttı, közlerinden quvanç ateşleri parıldadı, mıyıqlarını burdı, Şay dese? Ebet, içimden duyam, demin onıñ sesini eşittim, añladım. Men ahırğa barayım. Bar, bu gece buz allasa, yarın Yaltağa barıp kelirsin, Ayşege odır-budır alırsın, Zemine de közü aydınğa kelir ebet, Enverniñ de göñlüni hoş etmek kerek. Çufut-Levige de beş yüz kümüş borclu qaldın, unutma. Unutmam, unutmam, qorqma. Bekir ahırğa kirip Maçikniñ yanına keldi, onıñ arqasını sıypaladı, balaban qarnına baqıp külümsiredi. Vay, vay, balası Rum Georgiyniñ buğasına beñzeycek ğaliba. Baq sen oña nasıl tepe? Tep, boğaçıq, tep! Maçikniñ keyfi kelgence menim canım çıqacaq, sen keregi kibi tepsen, belki biraz aşıqır. Esma bu gece dep ayta. E, qadın bilmese, kim bilsin böyle şeyni? Bekirniñ quvançı içine sığmay. Ahırnıñ artınace açıq qapısından içerige toluşqan küneş nurları ahır içindeki bütün eski şeylerni yanartqan, güzelleştirgen kibi oldı. Bekir ahırnı böyle bir güzel alda iç körmegen edi. Bekir ahırnıñ er bir yerini nasıl köreyatqan olsa, ahırnıñ er bir köşesi, er bir tarafı Bekirni köre, Bekirge külümsirey edi. Bekir közlerini qapattı, ahırda bağlı turğan atnı tasavur etti. Közlerini açıp, yavaştan. Maña at kerek, at! dedi. Közlerini kene yumdı, at, ayaqlarınen yerni tepken, başını sallağan, qalın dudaqlarınen Bekirge kişnegen bir at. Bekirniñ közlerine baqa, qulaqlarını de endire-detikley, başınen Bekirni turte, Bekir ise küle. Bekir parmaq uclarına köterile, bir añ özüni avada is ete, uça. Tatlı, canlı bir kelecekke taraf uça. Bekir külümsirep ensesini qaşıdı, alacağım, dedi. Maçıknıñ ayaqları arasındaki otlarnı toplamaq içün egilgende, quru otlar şatırdadılar, Bekirniñ ayaqları arasından bir şeyçik çapıp çıqtı da barıp ahırnıñ ortasında toqtadı. Bekir belini doğrulttı, diqqatnen baqtı. Ay seni sıçançıq! Ahırnıñ ortasında nasıl turğan olsa, şayda tura, qaçmay. Bekirniñ böyle şeñ, bahtlı olğanına şaşqan kibi, ufaçıq közçiklerini parıl-parıl tikip, Bekirge baqa edi. Bekir külümsiredi, ensesini qaşıdı. Ey, sıçan, qaçma! Qaçma! Saña bir şey aytacağım, qaçma! dedi fısıldap. Ögge doğru adım attı. Sıçan turğan yerinde tura. Bekir aynı şu tavurnen, Qaçma, sıçançıq, dedi. Saña aytacaq şeyim bar. Maçıknıñ aşlavına kirseñ, maçıknıñ yemini aşasañ! Sıçançıq Bekirniñ ögütlerini diñlemeyip, qaçıp ketti. Bekir, Ay gidi saña, Alla lâyığını versin, dep, şaqıldap küldi. Bostandan Ayşeniñ sesi eşitildi, Ne oldı babama? Babanıñ keyfi yerinde, qızım, dedi Esma. Bekir qızınen qarısınıñ sözlerini ya eşitti, ya eşitmedi, eşitken olsa da, aldıramadı. Maçıknıñ yatqan yerini temizler eken, bir sıçan türküsini tutturdı. Aman-ey! Kördiñizmi sıçannı, raftan dolapqa qaçqannı? Elinde mısır qoçanı, bostancı olğan bu sıçan! Ay sıçan, vay sıçan, eki közü kör sıçan, Bal yemezniñ balına, dağlar çıqar bu sıçan. Esma elindeki qopqalarınıñ qartoplarını ahırnıñ divarı yanına boşattı, qocasınıñ neşeli türküsini diñley-diñley bostanğa qayttı. Ayşe de eki elinen çapasınıñ sapına tayanıp külmekten qatıp qala edi, Babama ne oldı ya, ana? Daa, daa, toqta, daa bir şeyçik olmadı, amma maçıq buzavlağan soñ olacaqqa beñzey. Nasıl türkü ayta? Sıçan türküsi. Sıçan türküsi? Başqa türkü bilmey, bir şeyge quvansa, aman sıçan türküsini tuttırır. Ya-a! Ebet, sıçan ondan qaçmay eken. Babañ laf eter, sıçan da babañnıñ betine baqıp, onı diñler eken. Amma ahırda, bilgenime köre, sıçan-mıçan yoq. Ayşe şaqıldap küldi. Lâkin Sıçan türküsini yırlap başlasa, demek keyfi yerinde. Beraber yaşağanımızdan berli bir kere şarap içkenini kördim. Esma birañ sustı, avuçlarınen kirpiklerindeki közyaş tamçılarını sildi. Ee? Evlengen künümizniñ aqşamı köy yaşlarınıñ yanına barıp olarnen içken. Sarğuşlandımı? Oldı ve ya olmadı, amma tañ atqance Sıçan türküsini yırladı. Baq da tur, birisi atılıp çıqıp yüregini qırmasa, Bir qaç kün böyle keyfli yürer. Amma bir de bir adam onıñ yüregini qırsa, er şey bitti. Qambur felek kibi oturır, kün boyu qart kütükten turmaz. Qadınlar külüşe-külüşe işlerini devam ettiler. Ahırnıñ açıq qapısından alâ daa Bekirniñ sıçan türküsi eşitilmekte edi.